Tugwa aa amo nomokagerwa oyomo okageire koba omwana oye bweka. Ekero akira, gaki igo nkoigwa ng'a Uui, gaki okorire nyarange. Nyarange okuure gaki inchuo momokonye. Nari nsogete nkaigora omorango, nkaboria ng'a ng'oyio okomoita? Naende nkaigwa ogokuura gaki konya nyarange, nari tominyogete gocha. Togoika tokonyara-nyara ng'a noo are akire, araire inse na omwana noo are getambaa. Togachakera ebikura abwo abaminto bagoika na barobwo, nabo twabete na amayanda ase ogosira komosubati ase eng'encho orendire omochie oye, orendire abana abwo obarusirie atambe, gaki nabo toichanete.
Ase amarieta y'enkoroku Gabriel Nyabeka. chiarenge chinsange chisano isato iga, tokaigwa ebikuuro. Riria twaigwa ebikuuro omorwiri one ogoakeria esimi ng'a inche ngocha maate aa, naende oku okwe. Nabo twaimogete, togatirimboka rende gocha amo na omorwiri one, tokanyora abanto bamwe baminto konya baikire, na abana bande.

Gotura omorango oo tokanyora oasiegete, togachia goeta edirisa abwo, bono omwana amborera are intwe toroche gose omwa oyio amwangete bono onsi atonyete. Gochia komorega etochi buna onde iga, nyarange okwete ensa. Nabo twang'ete gokuura, mpaka abanto bagocha, omboro okominyoka korwa manse babochare erio ngabate nyarange iturwe mh, omwana omosubaa bweka ase emiya itoba. Ase amarieta akorokwa Philip Mayaka, egusira nigo are ecousin yane, ere omwana okabere ase efamiri iga iga okabere ase efamiri mo- mo- mo- omoiseke okabere ase efamiri. Abamura mbarenge ororo bagasira, bamura batato bagasira bonsi, abaiseke bare bane, ba oyomo omonene agasira, oyo nere oyo okabere ore kore nyonyomba, orendete efamiri eye iga iga, babere bare chinsobo. Bono nere konyora iga iga nakamwana ka ka omochokoro oye konya nere bakorara komoura emiaka etato. Aa botuko ki kindaire, omwana bw'endugu yane natete akandangia erimo, akare goitaba, ase erio nyarange okwa nkamonyoka gocha gocha gosoa iga gotaka go nkonyora abanto mbaikire isiko iga iga, gotaka kogenda gochia ase omorango ogancha yaya abwo ase ekero etagochia omorango iga etirisa, gochoka korwa etirisa, nanyora nyarange iga araire inse, Yaakire ekeore ki'omotu, a- aakire atire ekeore iga iga, okana egari emotachete yatire mpaka omo- obongo bosogete, ake nabo okoro aakire egento kere very sharp kabere, aakire gocha gotoga na iga iga bono nabo abataborete omotwe iga aba kaga iga ekeore togokaga gose ne neri neriuga ri'omotwe rigotwagwete, obongo nabo bo- bosogete gochia iga abwaraire inse. Bono ase omochie iga konya nere ororo buna nabateebie, nere nere omomura, nere omoiseke, nere nere nere omba abaibori. abana ba omomura omwabo mbaroo babere, omomura nkonya gokora are ekebarero kiaye ase ababera na omoiseke nere, bono nere konya orenka iga. Omomura oyo oyo tokagerete buna gose na omwana omosubati omwabo, konya rende korwa kare, omwana oyo nabo akumbuete korwa konya nonya ng'ina korwa atarasire. Ndire ororo abare gotumbwana na ng'ina koro, nonya neng'ombe ritang'ani natagete ao neng'ombe ya ng'ina koro, naoneti kwansa. Akaimokia akaira akaonsa. Eria kabere, natagete kweng'enta, ng'ina oyo inche naachete nkamobutora korwa omote igoro ase atagete kweng'enta ritera, ng'ina koro gagokura ngochia komonyoka nkanyora ng'a noyo are omote igoro. Nkaenda nkabutora engori eria, akagusa eriarenge rituko ria Jumapili. Eria gatato mbang'endete kogosumbuana na ng'ina kore oyo iga nonya nokorwana naro akomorwaniria, rakini rende omong'ina nere nabo okonyora atai gokwana ng'a nki kere. Eria gatato bono nachete akarabia chibando iga iga, chia naro ororo okondisete, akarabia chibando chiaye ande maate iga aria akarabia chibando chionsi pi chiarenge omorero omogima. Since bagure ere taigo teba ng'a nereria eye, tageti korora bakondi ise iga iga, nonya nomoigu omwana bw'omosubati orenge omosubati riko onye tarasoka. Eria ekero arabie chibando akamanyoka akagenda polisi, akamanyoka igo agachia ko- ko- ko- kotoka polisi are bosa are nusu uchi, agasoa polisi abasigari bagacha goakera omobambi esimi, agacha kobwatia amang'ana ayio. Koruga abwo eria eri- erinde bono nachete aka- akakonya gokwana amang'ana aya, Nachete ng'ina, ng'ina, ng'ina, ise moke, ng'ina, ng'ina moke nasirete, oyio ore momura omwabo, mama omwabo, ekero asirete, ah, agatindekwa onsi aiga atindekire, omosalaba norenge oro abekeire buna abakatoliki rende tokobeka omosalaba, agas aka omosalaba oyio momura oyo agacha akayetobora ritang'ani. Eria kabere, na ekero agotobora, iga agokura, agokuberera chiango agoteba ng'a, batagete koira obogima oborimo bwa.

Eria eribono ri'amayega nabwatete amang'ana ayio ekero bang'ea bakang'ea kobwatia amang'ana na ng'ina, batagete ng'a bagaterwa oborimo. Baterwa oborimo baoonie. Ekero bateba ng'a nkoonie bare, abanto bagateba bare inde aye nomoigwa. Bamosubati ng'aki ogocha koonia gose tokwenda origie ase okomba okore ebiasara onyore akabesa ochie gokora ki? Ochie go ochie ochie ogore oborimo bwao obeke momura oyo okabeire omonene. Momura oyo bakang'ea konya kobwatia, bakang'ea kobwatia, mpaka egaikera bono abagaambi bagacha ime, tokarangerwa buna abanto b'efamiri, kera omonto agateba, Aye bori momura ikoonigwa, ande rirorio asira boroke gose bakobera, bakobera, bagacha ororo babere ororo rende omosubati ataranyare. Tokabaorokereria, abamwa omwabo omomura oyio amo na omosubati oyo nyagusira, bakorokereria gose engencho nabo bare nka na omomura oyo na na omwana na omomura oyo otigete abana baye babere, na ere akaegwa gochia iga iga. Na abaamo omura oyaimoketie akang'ea goteba ng'a enusu y'oborimo obo atebetigwe buna ng'ina korwa ng'a nere gagwaterwa ba- baterwa babere amo nomomura omwana bw'omomura na ere nomwana bw'omosubati. Bono Ebisirani nabo bitakirete iga abwo, kana akonya gotiana tiana. Aa omosubati akamoganyerera akamoaka echuma gakorwa iga iga mwa mwa enko yaye mwa gose moke moino iga iga, gaaka gakotamboka gocha iga yabeire saa moja ya amaroo saa moja ang'e na nusu saa mbili. akamoaka echuma akamoruta inse abwo. Ere akamanya ng'a iga amoite okwo. Ekero abanto ekero nyarangi oyo oyo onya goitwa bono oyo okwete bono ekero akourwa ekero aigwete ekwao agochia gosoka akanyora omomura oyio omoakire echuma otamire, agakora ki? Aka aka aka agakura agagochaka gokura abanto togacha. Tokaimokia omomura oria are unconscious ere nonye na kware kobuga ng'a akwete. Tokamoikia nyagitari, okonyora tarakwa akarwarigwa akabwena, agancha akaenda naende akarika eobi, omomura oyo agacha akabwatwa. Ekero abwatwa, akaba akaenda agakumerwa echela, agakora ki? Agakora emiaka etano, akairana. Erio airanete nang'ete ka- na akang'ea gotianerwa okomotebia ng'a ntagete ekebande kia mama, ntagete namba ne- ne- ne- ntagete ne permit ya y'amatanga ya- ya- ya- ya- ya mama y'ogokwa, naende nintagete amo na gento ki eke, nintag nintagete ne chibesa chire ngori, eching'ee iga iga nachiacha. Bono bakang'ea konya gotiana naye gocha onya komotebia amang'ana aya. Na bachete agakunda Isaka abwo ise borogetigwe buna ise mama omwabo orogetigwe maate agwo ise bwenete kobera, onde tachieti komoboria. Ekero nachire, agocha mofurusa, nabo agocha oigotwe rimboko goika maate, ogenda. Na abwo a- a- ase naro agakora ekebarua gose enyaga narorekanete amatanga ayio. Nao ng'ina moku- na- nao ng'ina moke nere nao arenge. Ekero achete amatanga iga, naende bono aro ntu- ntu- naende na- gose aachie naende akagenda.

Onde taiyo pi okonyora ng'a ekokwana oborimo nabo mbagoteba. Onde taiyo oratebe ng'a nyarang'ina antogonyerete, gose ng'a ntobwate goetana nere. Eke emang'ana nao ase omwana oyo oyio ore omoibi gogoteeba ng'a omwana omosubati omwabo, nere amang'ana are ororo, nere ore esuspect naende bono naki tware goteba ng'a onye gekonyarekana. Eserekari etokonye, ebwati amang'ana aya, erore ng'a obosaiti bwatokire goisa ime, erinde erio oyobono omwana oyobe ere threat ase efamiri. Ritang'ani atagete goita omwamu ecousin eye yaye, lakini takwa. Eria kabere agataka koeng'enta, nonye nonye no ng'ina koro gasirete, igaeta estress ng'ina koro baka agasira estress ya omwana oyo. Abange nabeire ng'a namaete stress cause mpaka ndire ng'ina kore ayio agwete echoima ase eng'encho ye stress ya omwana oyo amomanire obotuko obogima, ninche nachiete gosoa echoima iga ngacha komorusia. Ase eng'encho obeire threat ase efamiri airirwe hatua chibwenerete erinde erio tacha gosiria nonya na egasi eye aye ere ororo bono etigarete iga iga na nonya na echi chirane naende mpaka nachiete ndokie erio ritang'ani. Eria, eria, eria ekero a- bare kogamba e- agoteba ng'a baterwa oborimo, nachiete mpaka bwa echirani iga iga oyio ore ng'ina moke, akagenda agachia komoganyerera ekero aigwete agacomment igoro ya gento kieke, igoro yogoteba ng'a to- tokoni borimo aba. Ase ekenyoro mbare kobaigerera, ase eng'encho nkwo kerere ng'a omo- mo- mo- mo na- na- na- na oborimo otagete koonia, omogambi nase na- na ngocha korangerigwa araigu gento geke, onyore ong'aire gokoigerera, lakini tamaeti ng'a Noyote noyoyatoeteanetie ekero gwakanirwe ng'a yateta keiri, bono tago tiyanyarekana ng'a bono omogambi taiko taikobwati kesi kenga buna eke. Konya tonyare gokora buna bono post mortem buna etaka eria ere kobaria omorimo gose chiliingi chilifu emerongo ebere, alafu na amatang'ana aro na na omwana otigare ekeng'werere omokene ere oria, akamwana aka kagokonya rende tiako akomotwabi na na rende. eh, efamiri ne- ne- bono efamiri onde taiyo, na abasubati abwo nabarobwo gese bare, omonto onde tabwati kende. 96 46 46 0702 96 46 46
Ekero ekero bono twaika iga iga twa ekero yanyarekana ng'a mm, twateba ring'a tiga togende torore iga agwo ase agokora emeremo ng'a noo are, twagenda baka ororo. Ekero twagenda baka ororo. Twakera amo omoro bw'omogaka o Yesi ime ase agakora akoroisia eng'ombe, twaigu oigu omo omokori egasi oyomo oibora, twa twasoa ime ere bare babere bagokora egasi ororo okora. Twasoa ime omomura oyio oturwa osoka nasoka korwa nyomba, lakini ekero asoka korwa nyomba. twatema koria rigereria ng'a nki ekworokia gose yanga nere igaa buna nini, twanyora ng'a yanga teiyo lakini bono ekero okomorigereria chianga abegete, chianga echire chinyia. Tari monto oruborere, ororo oria ase araire nabo bwarire buya iga, ne chianga abegete ne chinyia ne abe abegete ere onye, okay, omomura oyo ocha gotoiborera ere iga abegete ekenyansa keria gi'okorarera amo na gento ki'eke. negasaati. Oyo ere iga abegete erongi, ne tisaati ya yero, inyia naende okorora ng'a anyiagete ebasi, na borero bw'ato ikorora ng'a mbwarire. Nyasae iga nabo okorora ng'a amache natonyatonyerete ororo gose nayare bw'esibie chinsa echi saa nane, ekero twaenda ororo tota atarakwanerwa ataraturwa, twanyorete ekerogo kiogete korwa nyomba, oborabu bokorwa korwa nyomba, aye kworokia ng'a taraire. Bono rende ekero twatema komoboria ng'a okwaigure kende ng'a yaya. Omaete ng'a nyoko moko okure inki? Narwarete? Aye agaitwa. Inche konya tinamanya bono. Igo ekero twakora korwa abwo twagamba nomogakanyene omochie, twasoka. Bono ere tachieti goteba ekiagera twateba ng'aki tiga togende ndore ma aunty oyio ane ng'aki kiamorire gose ng'aki yaitwa, naende oirana okore ki? Osoa nyomba. Riria bono riakabire nari abasigari bagenda. Amaroro nao ekero baikirie omobere, bamanya gochia gokora ki? Bamanya gochia koiyia aa bamanya gochia komoiyia. Faustina akorokwa Faustina Nyarangiuntwati, miaka eh? Ah, ah, Nyarangia ere hamisini na eh.
Ase amarieta ndisikerigeri obo. nigo naigwa egento gegoaka buna pu, naboka, ekero naboka, chingoko chiane ndire chiaiyire, naende nachia korigereria gose naki na omonto naende bwatire, achia koiba chingoko echio, naigwa egekurori mono buna uuiiui, bono namanya nyarange nkonya goteba aria na omonto nare iga iga, omwana oyio oye ekero amororire. nigo akobwata oigwa amani nigo aye agotama. Ateba agantebia rusi bokoigwa ngokura, naye gaki gwacha gwanka onye nabo oranyore ngoikwa ime. Bono ekerengererio kianyichire boigo. Bono riria nachii gosoka isiko buna ninchi korora chingoko echi nanyora chingoko mbuya chire, nachi korigereria narora omonto abwate egatochi, nateb nabwate naminyoka natebia omogaka one, ah narorire agatochi mwanyaranto. igaitirwe gose, bono twa nere oboka, ne enyaroka yane twachicha iga gocha, twacha korora ng'aki na obomaene, na rangi atachi gokurura omonwe o kabere, twacha twaika iga iga, nanyora egeseri egesiekire, twachi koonchokana gochia etirisa abwo, twanyora etirisa erigwe ase, nachi komoreka, nanyora are inse amo ng'a nigo, twasoa goka iga iga.

ngochi gocha nkondi ngochi korigereria, nkanyora ng'a omwana oyio, nkanyora ng'a omwana oyio amaene, nabo araire inse. Agacha koraa kare kare kare karaire borere, katogora iga kakire gete iga katu kamoreka iga kakire takiri, akabwa akabwatera koba kare, bwacha koondoka bono nkiya eke. Omwana oyio oretire ring'ana engiya embe sana ase omochie, oiteire ekenyi inga gete ekenyi inga gete totane goitera ekero mache inga gete ase omochie oyo. Naki gotogosaba omwana oyio, eserekari emoirere atua, esaine, na abande bare ororo, tairana naende ache gokora ege- ege- ege ebituruturu binde, ng'a ayio atagete. Gaki tokobasaba.
Akagamba goti kiarwa ase obotuki bwa igeicha, chire kiachire amagoro ayio abere.